السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو سارے یار دوست آپ آپ سارے ویور پیارے پیارے تندرست فٹ فاٹ ہوسن آج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ پاک ویلیج لائف دی پیارے پیاری آواز تے خوبصورت جے نظارے تھوڑا بکل ہم تھی گیا سے لیٹ تے اساں گھن کے آگے سے اپنا خوبصورت جے ویلیج لائف دی سریکی کلچر دی سخاوت اپنا برا اسپیشل پرسن خوبصورت جے ولاگ خوبصورت جے نظارے تے پیارے پیارے سنگت ساتھ احباب گالھ ہے ایویں تساں سمجھو جیویں پیارا جیہا نظاراں تے اپنا پاک ولیج لائیو دی سرائیکی آواز سرائیکی وسیب آلیاں کوں آکھسوں ویلکم بیک سنگت ساڈے اپنے نیو ادر ولاگ تے خوبصورت جے کلچر تے بڑا پیارا جیہاں اج ڈیدے پئے ہسوں بغیر کوٹی شوٹی توں بغیر ٹوپی شوپی توں بغیر ماحول توں سنگت ایں گالھ اکھے کمرے اچ کھڑے سیساں تے کمرے اچ تہاکوں پتہ ہے کہ ٹھنڈ بہوں گھٹ ہوندی ہیٹر چلدا ہوندے اندر گھرمیش ہوندی ہے اسے گالھوں ماحول اندر پیارا جیہا ہوندے ساڈی انگلی دی انگوٹھی جیہڑی ہے او غائب ہے او بنن گئی ہوئی ہے تھوڑی گئی ہے ڈیمیج تھی تروڑ تے اوکوں بنویندے پئے بنوا کے تے ولا پیسوں سوہنی جیہی انگلی دے وچ بلیک کلر دا انگوٹھی تے امید ہے کہ تہاکوں خوبصورت جئے ویلاگ تے ساڈی ویلیج لائف دی آواز پسند آندی ہوسی خوبصورت جئے روم توں اسٹارٹنگ کیتی ہے تہاکوں ساریاں کوں محبتاں بھرا دیس پردیس آلیاں کوں دوبارہ السلام علیکم دوبارہ تہاکوں سلام کرتے سے ماشاءاللہ ڈوجھی دفعہ دیس پردیس آلیاں کوں وی سب یار دوست احباباں کوں وی اور جتنے وی ساڈے یار دوست احباب سارے نیو نیو فین نیو نیو محبت کرن آلے ویوئر سپیشل پرسن بھرا کو آئین سارے چینل تے پاک ویلیج لائیو دی آواز تے تے ایکوں جلدی جلدی کریسو سسکرائب سسکرائب کریسو سسکرائب کرن دے نال نال بیل آئیکن گھنٹی ہوسی او وی پریس کر چھوڑیسو کیونکہ تہاکوں ہر آون آلا نوٹیفیکیشن ملسی رہندا سلیم کھوکھے آلا پاک ویلیج لائیو دی سرائیکی آواز ضرور ملسی رہندی۔ تے کر گھدے جلدی جلدی کر گھنو فیس بک پیج وی نال فالو کر گھنسو سلیم کھوکھے آلا اوندے تے وی ساری سرائیکی کلچر دے سرائیکی ولاگ تہاکوں ڈیکھن کوں ملسن راہندے امید کریسوں چلدے آں باہر چل کے تہاکوں نظارے دار ولاگ بنڑیسوں پیارا جیہا خبصورت جیہے ویلیج لائف دی آواز ہوندی ہے سرائیکی آواز ہوندی ہے اور سرائیکی کلچر ہوندا ہے سنگت سرائیکی کوں پرموٹ کرینے آں اساں اور تساں سپورٹ کیتی کرو اپنے بھرا کوں سپیشل پرسن کوں ایندے نال محبتاں ونڈیاں کرو ایندے نال پیارا جیہا کمنٹ کیتا کرو ایکوں خوبصورت جیہی آواز کوں شیئر کیتا کرو اگاں کیونکہ تہاڈی سپورٹ نال ہی اساں کامیاب تھیونڑ اے کافی ٹائم تھی گئے اور کافی سماں تھی گئے سارا واچنگ ٹائم دا پرابلم ویندا پئے ریکویسٹ اے تہاڈے کوں ساری ویڈیو چھک کے اگاں کر چھوڑی کرو ٹائم سارا سپیٹ کر چھوڑا کرو سارے نال اوکے سنگت باقی ساریاں کوں لو یو ٹو تھی گئے دل دیاں گہرائیاں توں ایویں محبتاں کریندے راہسو سپورٹ کریسو انہاں دے نظارے پیارے پیارے اس گالوں باہر ڈیدھاں کے باہروں کوئی دروازہ کھلے کوئی آ نہ ونجے اندر میں اس گالوں سر ڈیدھاں باہر باقی کوئی ریزن کینی تے باقی ایویں محبتاں بھرا اپنا پیغام ڈیندے راہسو ساکوں اور اساں تہاکوں سنڑویندے راہسوں سارے سرائیکی نظارے

لاؤ ویور اساں تے آیا سے ماشاءاللہ نہر تے تے نہر دے تے میں تے آکھے نہر پانی ہوسی اتھاں پہنچے ہیں تاکہ اسا کو گڈ نیوز او بیڈ نیوز ملی ہے گڈ نیوز نہیں ملی بیڈ نیوز ملی ہے بیڈ نیوز دے نال نہر دا پانی بھی کھینی نہر بالکل خشک ہے اساں گھروں سوچ کے نکلے ہاسے چل یار آج نہر دے کنارے تے چل کے نہ پیارا جیہاں نہر دا ریویو کروینے آں خوبصورت جیہاں لیکن نہر تاں پئی ہے خشک لیکن ریلوے پھاٹک تے خوبصورتی اتھوں دی جگ مگاندی پئی ہے اساں ول ماشاءاللہ اتھوں دا کلپ گھندے پئے ہیں اپنے نظارے پیارے پیارے پودے لگے ہوئے ہیں خوبصورت جیہاں چھوٹیاں چھوٹیاں کیاریاں بنا کے دیکھ لینے بڑا پروٹوکول تے خوبصورت جیہاں ماحول سجایا ہوئے ہیں۔ تے خوبصورت جے تلے پودے لگے ہن تے پیارے پیارے خوشبودار پودے وی نال تے بوٹیاں وی نال ہن نہر تاں بالکل خشک سنگت تھئی پئی ہے اساں اج اپنے ویوراں کوں چل کے نہر دا ریویو کروینے خوبصورت جیاں چھوٹا جیاں پل پٹے آلا تے ریلوے دی پٹڑی بٹ او تاں خالی ہے چلو کوئی گال نہیں اللہ وارث ہے ولاگ دا تھوڑا جیاں نظارہ تساں اتنا گھنو چھوٹے چھوٹے پودے ہن تے خوبصورت جے لگے پین۔ خوبصورتی کوں چار چاندر لاونڑ آلے ماشاءاللہ گرین گرین پودے ہونن تے خوبصورت جیہا نظارہ ہوندے اے ساڑا ماشاءاللہ نہر تے ریلوے پھاٹک تے اتھاں نظارہ کیتا ہے دکھائے تہاکوں پیارا جیہا خوبصورت جیہا نال جڑے رہسو محبتاں ڈیندے رہسو اپنڑیاں پیاریاں پیاریاں چل کے تہاکوں وزٹ کرویسوں خوبصورت جیہاں اپنڑے نظارے چیاں دے اگلا سائیکل سیدھا ساڈے دریا نہ آوے پیا لیکن نہر دا ساکوں بیڈ نیوز ایہو ملی ہے کہ نہر اے پانڑی کینی افسوس تھی ہے چلو بٹ کوئی گال نی جڑے رہسو نال نال۔ اگلا ماحول تاکوں ڈکھیسو انجوائے کرویسو پیارا جیہا ویلاگ ہوسی اپنے نظارے ہن سرائیکی دے سنگلر سامنے چیک کرو ڈاؤن تھیا پے تے نظارہ کوئی نیو آون آلے نہر دا پانی بالکل سنگت تھوڑا تھوڑا آندا پے ڈیدھے پے وے تاکوں محسوس تھیندا پے کہ نی تھیندا پیا ویڈیو دے وچ لیکن نہر دا پانی چلدا پے تھوڑا تھوڑا یعنی کہ امید ہے کہ ایویں لگدا ہے کہ جویں کہ نہر آندی پئی ہے بیک سائیڈ تو پانی نہ ہوندا نہر دا آندا پے چھوٹے چھوٹے پرندے وچ ودھن تھے نہر دے وچ گھماٹے لیندے۔ تے باقی میں آکھداں کہ کیا بات ہے پانی کھڑا ہوئے نا پیلا تھی چکا ہے بالکل ہی تے امید ہے کہ نہر آندی پئی ہے کہ جیڑھے طریقے نا پانی وچ نظردہ پے سکوں تھوڑا تھوڑا تے اے اے دی آمدن ہے کہ بھئی نہر آون آلی ہے باقی سارے کھڑے کھڑے تے نہر آ نہیں ونی لیکن سارے کھڑے کھڑے نہر آ ونی تاکوں ویڈیو دا نظارہ ڈیکھے سوں

اتھاں آ گیاسے اتھاں خوبصورت جیہاں نظارہ تہاکوں اتھاں انجوائے کرائے ایویں نال جڑتے رہندے اپنا کریندے رہسوں اگاں دے نظارے تہاکوں ڈیکھے سراں دے پیارے پیارے خوبصورت جیہے ولاگ دے اپنا کلچر سرائیکی اپنا نظام سرائیکی ماحول خوبصورت جیہے ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے آ تیڈیاں خیراں وینا آ تیڈیاں خیراں وینا اگلا کلر دا پھٹا گدھی ویندا تے ویندا پے کوئی